Aberewa no afia Vivian Jail no a na wɔfrɛ no Boakye aba abɛhwie nsɛm agu hɔ ama yɛahunu sɛ Vivian Jail a yɛn nyinaa nim sɛ ɔyɛ nipa pa na ɔkyɛ sika ma nkurɔfoɔ no, ɔno ankasa Boakye a ɔne Vivian Jail nam no deɛ, ɔsan yɛ adwuma ma no deɛ, lalai. Ɔnya kaprɛ se mpo afiri Vivian Jail hɔ no. Nkurɔfoɔ nim sɛ Boakye ne Vivian Jail na ɛyɛ adwuma Enti wɔakye wɔ deɛ ɔbɛdie, nanso ɛnnɛ yi, ɔgyina hɔ a wɔrekasa yi, nisuo nko ara na ɔdie, awerɛhoɔ na ahyɛ n'akoma mu ma. Abusua, wɔse because of Vivian Jail nti no, Tracy Boakye ablɔke no. Nka ɛnnɛ yi a Vivian Jail, ɔne no yɛ adwuma a ɔntua no ka yi a ɔma nkorɔfoɔ sika, but ɔmma ɔno no Boakye sika yi, nka ɔbɛtumi akɔ Tracy Boakye, osiane sɛ ne ɔne Tracy Boakye nni asɛm. Kobetumi akɔ ne hɔ na anka wakɔ akɔpɛ mmoa but because of Vivian Jeo nti, Tracy Boakye ne no ayɛ aka. Because of Vivian Jeo nti, nkurɔfoɔ a anka nnɛ yi nka wɔbetumi akɔ wɔn hɔ nyinaa akɔpɛ mmoa no, ne tɔkorɔ no nyinaa atuatua. Na adɛn na wo a ɛnam wo so ama ɔne nkurɔfoɔ a ɔne wɔn nni asɛm nyinaa anya asɛm, na afei deɛ, womfii nnɛ yi. Boakye abɛhwie nsɛm agu hɔ. Ebia ka Dɔkta Likey, Papa Kumasi nso ho abam. Sɛi ɛna nsɛm no teɛ. Montie radio so nie, mɛsrɛ wo sɛ wode wo nsa bɛbɔ subscribe button no so de ama me abusua na afei woamia bell notification no so de ato all. Ɛmma wo werɛ mfi sɛ wode adwenkyerɛ no bɛto comment section na wahyɛ video no ama ɔdɔfoɔ bi anya bi ahwɛ. Aberewa Mafia, Series no baeɛ no deɛ bɛgyee din sane sɛ ɛkwan a na Vivian Geo fa so ɔkasa no da nso. Woyɛ hu sɛ ei! Nɛ sɛ anka Kumawood bebree nka ɔmo ka nkorɔfoɔ bebree talent ahyɛ o. Na saa na Vivian Jay tumi yɛ aberewasɛm sei. Enti nkurɔfoɔ bebree bɛpɛɛ that particular series yi cause it was quite interesting. Na deɛ ɛmaa ne bɛpɛɛ yɛ yɛ ne ne nana aboakye no ɔtetee noɔ na nna a ɔbɔ boakye din kyena ɔbɔ ne tiri soɔ ɛɛ no akamfo no kakra. Enti boakye bɛgye ntraha ɛwɔ that abre aberewa mafia series no mu yie paa. Na abusua, yɛ deɛ yɛnim sɛ ɔne Vivian Jay nam mo a yɛnim sɛ mo yɛ, mo go. Ɛnyɛ Vivian Jay nko a. That Melly wotwa series a ɛyɛ dɛn ara a Obi nhwɛ wo a bɛyɛ dɛ etwa. Ɛna wo twa da bia mu twa mu twa ne nyina ɛyɛ dɛn a kakra bɛba. So definitely ɛyɛ dɛn nso a mo bɛ didi. Enti yɛ deɛ nim sɛ Boakye didi but Boakye aba abɛka akyerɛ yɛ sɛ wɔ nidi. Na recently ɛnora da yi ara na Vivian Geo bɛyɛɛ interview bi na ɔkyerɛ sɛ ɔno deɛ woo a wowɔ ne camp no. Wontumi acte wo sɛ actress a wowɔ ne camp no. Wo wontumi nkyerɛ no sɛ manya story wei, yɛbɛtwa no nti fa me hyɛ role sei sɛ fa me yɛ sei. Dabi. Ɔhwɛ role no na sɛ fete wɔ ɔde bɛma wo. Ɔhwɛ role no na mfete wo na fete obi wɔ abɔnten a, ɔnka sɛ mede me camp nnipa nko ara na ɛyɛ nti memfa abɔnten soni. Ɔbɛkɔ akɔhwehwɛ nipa no a ɔwɔ abɔnten no aba na wabɛde role no abɛma no. Deɛ ɛhia ne sɛ nipa no yɛ available na ɔde role no abɛma no. Ɛna ɔno nso ɔwɔ ne mu gyidie sɛ Wo ba nso a, wobɛtumi ayɛ. Na Awurade, Awurade wɔ kwan a ɔfa so ɔhyira obiara. Ɔnim sɛ nnipa dodoɔ no ara bɛaba abɛnya nhyira afiri ɔno no Vivian Gill hɔ nom, ɛsiane sɛ ɔno, ɔdwene n'adwuma no ho yie, adwuma no kankɔɔ ne ho sene sika. Ɛsiane sɛ nnipa bebree baa ne sɛɛte so a wɔaba abɛgye din, Wɔkɔ out a, edin a ɔde maa nipa no, saa din no na ɔno no nipa asomasi no ɔde kɔ out anaasɛ ɔde gye ne home naa. Esiane sɛ ɔno no sɛɛt so na ɔde ba bɛgye ne din nti, wontumi nkyerɛ no deɛ ɔnyɛ, ɔno na nim deɛ ɔreyɛ. Wei na Boakye hwɛ ɔse daabi akuteɛ nim ne wura. Nsa no ɛtene yɛn deɛ aka no hwɛ me so nti ɛneɛ ma me reply me maame Vivian Jill ɛna ɔse aberewa. Nsɛm no deɛ, nɛ deɛ w'aka deɛ neɛ mbɛhwie ne nyinaa de agu osiane sɛ w'ayɛ me papa bi pɛ na nka meefa shnap abɛboro wo nua wɔ ha sei. Baa mekae papa bi a woyɛɛ me pɛn no na metena aseɛ a meeba no ɛna megyae yɛ nka yɛhwɛ sɛdeɛ nsuo yi retɔ na mede shnap ba bɛka ho deɛ a na nka ansa adwuma no asi. Anka adwuma no awie, nanso ɛnne bi kasa kyerɛɛ me sɛ minnyae. Ɛnna ɛnne foforo bi nso ka kyerɛɛ me sɛ menyɛ, na mefaa deɛ ɔse minnyae no. Enti mabɛgyina nsuo yi mu reba abɛka nsɛm de akyerɛ wo sɛ, ɛfiri berɛ a me ne wo yɛɛ adwuma no, ɛdɛ pɛɛ de da minnii bi da. Me ara metumi de me sika yɛ nneɛma. Wontua. Mekɔɔ aburokyire kɔkaa hɔ koraa maa woka kyerɛɛ wo sɛ pɛ kakra to me Eco Bank account no mu, woampɛ. Because of wo aberewa mafia ɛɛyɛ Vivian Jail nti, Tracy Buakye ablɔke me. Ɛnka nnɛ yi a me ho akyere me, nka mɛtumi akɔ Tracy Buakye hɔ akɔpɛ biribi kakra, nanso because of wo nti, Tracy Buakye ablɔke me. Wosomaa me maame kɔ attackee Ɔdwɔn because of sɛ na Ɔdwɔn nso a attackee wo. Meanwhile, na attack no a Ɔdwɔn attack wo no yɛ nokorɛ. But because of sɛ na me dɔ wo na me pɛ w'asɛm nti wo ka kyerɛɛ me sɛ me nkɔ attacke Ɔjɔn ama ɛnnɛ me ne Ɔjɔn wɔ ho abatan because of wo nti nkurɔfoɔ bebree ɛnnɛ nka mɛtumi adwane atoɔ wɔn apɛ mmoa afiri wɔn hɔ because of wo nti saa nkurɔfoɔ a na me ne wɔn nni asɛm no woama me ne wɔn anya wɔn anya asɛm ɛnso wotumi tam sika twitwiri die kɔkɔ yɛ sii kɔmfeɔn wayie. Ba me, mete ase yi, deɛ na ade ma me? Yɛkyee me maa wo maa me five thousand ɛma wo saa gyee mu thousand Ghana cedis. Abusua, nsɛm a Aboakye aba abɛhwie agu hɔ no, ɛnyɛ nsɛm ketewa. Mommisa Nancy.
Nancy frɛ me baako baako bɛyɛ seven. Boakye wo wɔ he? Aberewa se bra. Wo na wo wɔ Aberewa se bra. Me bɛn Aberewa mafiri program aba. Aberewa m'ataadeɛ na mahyɛ aba program na na mehyɛ ba wɔ fie no ho nti that means sɛ me program no menya mɛba paa na mato m'ataadeɛ nyinaa. Gya me ase ka wo ɛtɔ pɛ nnaa na mebaa wo hɔ. Mebaeɛ na yɛbɛtena hɔ na yɛbɛdidi nkɔmmɔ ara na worekyɛ card. Ɛno na ɛkɔfa baeɛ a ɛma medi w'akyi kɔɔ wo sista Mabel All Black no. Elvis wareeɛ no Friday na wo sista All Black no baeɛ. Na ɔsɛ o me sista card seesei na wama me 300 dollar sɛ menyɛ nhyɛ me ho. bɛtoo 925 wɔ hɔ na wɔn ani abere wɔn sɛ wɔn twe kɔ uk 925 sɛbisɛbi ɛtɔ da na mo sɛ gyina baabi kasa ho na mo sɛ sa bɛn maame na ɛyɛ na nyɛ biribiara o ɛyɛ yɛ hopi sɛ nneɛma bɛbɛtumi asesa yɛ hopi sɛ maame no n'adwene bɛtumi asesa wɔ yɛ so yɛ hopi sɛ maame no ɔbɛtumi anya ne ho bi sɛ no dabi akora yi matiti ne bad akyɛ maame ntiti ne good kakra na tu fa fadwuma meyɛ maa maame nkyɛn no maame watɔ pikira ntɔma me na metim ankakyɛ me hmm sii kɔn firi nwuyɛ sika sɛ na maberewa bɛyi yɛ na ɔdwa wɔn agyina so akɔyɛ wɔn video aberewa wa na awosa bɛpusi ne saa ma mkɔyɛ video yi bi ananyɛ ɔnam nkɔ gyina ɔdwa so wo na abɛfrɛ me a wosu na ɔdwa ɔdwa yɛ de ɔdwa yɛ ɔsi yɛkɔ gyina ɔdwa so ma wo ba gyina na ne yɛkɔ gyina ɔdwa so ne nyinaa no ne yɛ gyina ɔdwa so for nothing because deɛ na ɔdwa ka ne ɛwɔ mu ɛde neɛ ne wonam ne ɛte ase yɛne yɛnyɛ sika ɛde ayɛ yɛ ho yie

mm na police akye me na maforo aberewa menya police case o ɛn na wasɛnde five thousand ɛna meba koraa ɔsɛ wo sika nyinaa asɛnde maa me masa sɛde thousand ama wo saa case no four thousand ade maa me ne nyinaa waka akyerɛ nkurɔfoɔ ɔbaa sɛbsɛbe me me wɔ tii sika ware no me me tii sika ware no o ɛtiti me baa dafa me ba kɔ me ne akora no te kurom a ɔbaa no gyina kɔ sɛ south africa sɛ ɔte uk na waba emu me ɛyɛ video to online kyerɛ sɛ ayɛ single mothers ɛna ɛn ɛna wɔn ne bɛrima te na sɛ bɛrima no wohwɛ na sɛ wohu so a yɛn di abusuafo akyi ɛntena awadeɛ na se nwu kɔ saa nso ɔba de yɛ me na owie na ɔne wɔn wɔn maame wɔn sa de me ba de sɛ esie me ɔkɔ nam south africa ɔbaeɛ no ɔbaeɛ no ɔde me atwa adwuma animuonyam aba, ɔsan akɔ aburokyiri ahyɛ aba. Ɛno nti na ohuu nwa a ne aunty no huu wɔ hotel hɔ no mɔbaa wo nkyɛn no. Me no mbum sɛ aboa bi, mammɔ bra, meyɛ kwasea, mede si nea akyi a amoa me. Abrewa, woatiti me bad o. Woatiti me bad. Woatiti me bad. Hmm? Kofo bi a me ne wɔn nni asɛm, wo ho nti wɔn nyinaa fa so ne manya asɛm. Tracy tuo sɛ me nni asɛm. But Tracy blockee me because of sɛ esi a me ne wo yɛ adwuma. Metwi ne kunu nso sɛ ne kunu bɛyɛ m'adwuma ma me. Sɛ ɔsɛ ɔfa so ne menya asɛm. Me ne Tracy nni asɛm. Me ne Tracy tua sɛ yɛwɔ asɛm. Yɛnni asɛm. Bɛsi a wo nti wo ne wɔn abuf nti abɛfa me me nyinaa. Ba ne nyinaa wo nhwɛɛ no. Wo wo nti nkɔfɔ bi kura no ma metumi nkɔ hɔ nom nkɔpɛ mmoa. Wo ne Vivian anam na woba ha. Hmm? Deɛ nam me so na wobɛhunu wɔn no nso no, na wasa adese me. Aberewa, me ɛna meka kyerɛ wo plain. Let me start it. Me, saa 2022 February na abɛfam sɛ yɛntwa Abraham afia no. Yɛntwa Abraham afia no. Me na mayɛ me biribiara na menim sɛ saa ankosi me June deɛ na matu kwan mu. Ɛnyɛ w'abere nwonwa ahwɛ na ɛde me tuu kwan. Aburokyire a mekɔe, Vivian one cedi nim. Me plane ticket one cedi nim. Me visa fee one cedi nim. Bibie no nom a one cedi wom. Da a mekɔ aburokyire, wode me yɛ adwuma sɛ donkey, ekyi nkran saa de me yɛ adwuma, wɔmma me one cedi. Mekɔ anuanom saa de me sika saa twaa bi. Restaurant yɛkɔtena yɛn totɔ nnuane. Wonim nipa a obekuta akamera nim. Wonim stress efim saa da no. Do you know what went on in Paris? Mesɛ twaa bi saa de sɛnde o. da a yɛkɔtwa saa de no kwa meka kyerɛ sɛ oledi mesrɛ wo mpɛ ha de mpɛ 400 na 500 bi nto me eco bank account no ma me ma menyu so wɔmfiri me sɛ meyɛ nipa aduane anna hɔ because ata na youtube ka ne wagye one month pɛ na two months ɛsate adwa no firi bɔ a na mekɔɔ apple abrɛ me na nka mema wo nipa na na ɔgye me saa na ma me kora no nim sɛ me mema Mekɔɛ submission baɛ na visa no mmaɛ na meka kyerɛw sɛ ɔlady makɔ akɔyɛ submission aba. Me ne wo mmienu nko na ne yɛte kaa mu yɛapɔn adwuma na m'adwoa ɛbobɔɔ nneɛma wɔ dan anim na wobɛtenaa kaa no mu na meyɛɛ fast na mebɛbɔɔ amane bi kɔpem me na menkɔ bi na mɛkɔ akɔda buroni kurom me na menkɔ bio na mɛkɔ akɔda buroni kurom na mebɛka kyerɛ wo sɛ ɔlady makɔyɛ submission na so kwanam sɛ ɔlady Europe obi kɔ ɛsi a nneɛma mfa adwuma no hwee nkɔ wote hɔ no ma wote hɔ saa nti no sɛ me bɛma ɛtɛn no nkora no nyini gya sɛ no lelu ka kyerɛ me so owó efi amia mi ka kyerɛ o awo awo miss west kwabena isi a nso hwɛ di adwuma yi wɔn kyɛ sɛ adwuma yi afa ɛna adwuma yi nso isi a mi na wɔn na ɛyɛ adwuma yi. aburokyire deɛ first no yɛ nkuo deɛ kɔlɛ bra woba december mena wobɛkɔ america aberewa saa asɛm no yɛ aka ho adwene a mefa dam de firi fie ba no wosɛ nsuo tɔ mehiti ansa na nsuo no gu fam ka metɔ hyena pa ba nsuo no tɔ meto hɔ a na wi bɛsi metimi sɛ daabi menyia no mfiri mu because wayɛ me papa pɛn Papa no a wayɛ me pɛn no, ɛno nso nti na me maka m'ano atom saa ba still naa no, ayɛ sɛ woapenti me black eye na still na wo cement so, nti me wopɛ sɛ wobari me koraa, me wopɛ sɛ wosie me. Oledi, hwɛ ɛndɔ a wo interview no, hwɛ nsɛm yi a na wɔka wɔ hɔ. Ɛne de bigi bigi a wɔbɔbɔ mu hɔ nyinaa, no de bigi bɛtwa two seasons, bigi ahete the whole Ghana. Oledi, me deɛ wɔyɛɛ me no, it will be very hard, ɛna me me ba ma mpɛfɔme a ho, kɛnduru sei. Sɛ Nancy startee, comments were coming sɛ na nyɛ. But kakrakra. Obi encouragement. Oledi me unim sa abro ma afia nyem na na wo de wensa ma me. There was a director. Men ka said there was no director. There was a director. I know director tro ne din to so. And o man ne yi ne din free so. But I know the oledi wo director wo do din to so. Where mu evergreen. Where mu evergreen. One for respect amano. Nke evergreen on wo be man fa ne mbeto. wɔammono. Ɛhyɛ wɔn ho a wɔntumi nka wɔn. Wɔledi me mɛkasa, me mekasa awu. Ɛna kasa wei a mekasa no, wɔledi me dɔe me mɛpa ɔkyɛw. Because menyɛ ɔbɔne, mendidi mendidi w'atɛm o, me mɛpa ɔkyɛw, me no awie. Me sɛ mewie, na sɛ meprage akora na metwi ɔboa sɛ metumi twi ɔboa ase. Mewie na sɛ ɔsɛ voxy kora na mepɛ na metwi a, you know, you, wonu sɛ metwi kaa kyɛ. Mɛtumi ayɛ driver. Sɛbesɛbe Isaac Boakye, deɛ ne nana ɔboa sɛ na ɔbɔ as good. Metaa nya chance ne kɔtena aburoni kurom, me ne nana te opposite. Ɔwɔ filling station ɛwɔ Accra road. Ɔno ara tɔ sprinter ba na ɔte mu ɔtwi kɔ Accra road. Na nya me Kwabena Boakye. Me memfɛre adwuma ho. Me ma tɔn seed, me baa sinim. Bibie nua no ma me nyɛ pɛn. Me hyɛ atare papa firi fie ba na me deɛ pie, memfɛre. Ɛnna maa mo ne gye me ho bɛsi nnɛ. Go ask me sɛ si edu. The yam set so baafo awua set wɔ atwema bɔko that was me early age eh, stages ano maba sini nim ebi just a firm set ne so nsuo tɔ pies koraa ya cha ɔma ɔma charge agye sika bɛyɛ adwuma no na obi abalanse me fa kyini de ko gyina bernardo ferry so de na ɔmo yɛ fufuo ɛbɛyɛ no mɛsɛ sɛ hɛ mo nkɔ sɛbo no nso ekyir asɛm yɛ mkɔ kan na nyɛ maame sɛ sɛm na me ko amafo kɔ gyima no si bɔne wɔ whatsapp platform so na maame no ɔhyɛ da no menyɛ fan We've been real to everybody. Memba yi na so nim no. I've been real to everybody. Shapi. Manya ne bɔne. Mbe gyina meka Shapi asɛm. Ba manya ne bɔne. Ma meka Shapi asɛm a ɔna ɛyɛ me bɔne. Mekasa ne ho sɛ yɛi. ɛma na ne ho hyehye no ɔsɛ kwabra boakye menim sɛ wobɛtumi akasa mu sei da basa piadeɛ a wode yɛ me na ɔsɛ mekasa saa wo sɛ firi ɔmentɛste wo da firi ɔmentɛste wo da nansi a wɔn ayɛ sɛ wɔwui wɔwui nipa bɛgu me so saa mefrɛ wo nɔmba baako a mekɔsii puzzle so menyɛ nipa bɔne o oledi medi w'akyi wɔ amerika no kɔ europe mesa pie bae

Wo lady you've been selfish hmm as a junior brother me na metumi apɛ mu aka kyɛ wo you've been selfish Elvis ne wo video baako korɔ ne channel so Elvis o eh, monitor YouTube channel o manager evergreen deɛ na ɔdirect abrama afia no a later no o lady dɔ yankopɔn woyɛ woyɛ experience woman but I put up a show ɛna ma wohu sɛ no adwuma no because Nsɛm no a na yɛreka na adwuma no redrive no, wohu sɛ Vagiri wɔnyɛ hwee nti na wo sɛ da parking no si nkyɛn na woyɛ w'adwene sɛ yɛ abasabasa na wɔabɛdirect no. Me metem baabi. Metem baabi. Deɛ ɛmaa me kura me hiti saa October 2023 no ɛmaa wogyina so bɛyɛ saa first job ne maa me no. Ɛna meka kyerɛ no Kwambɔga. Ɛna mewɔ hɔ na Kwambɔga bɛka kyerɛ me sɛ Boakyɛm ate sɛ Vivian sɛ ɔno nyɛ adwuma bi deɛ na ɛsi. Because na ɛwɛdi Wɔamu nam nsa mfeɛ eyi bosome nnum, July no tu no October no ne wɔmu nam nsa menim asɛm korɔ mu na no kora starte sɛ wofiri America baeɛ no wofiri America baeɛ no yɛbɛfa wɔ airport kɔ obi a nana nani wɔmu na saa wode yɛde ani gye pɔ na bɛhyia sɛ wo ne nipa wɔ asɛm akɔtena no wɔtie kɔkɔnsaa na waba bɛ obi a ne wo ni asɛm Ɛyɛ ahohoahoa sɛ yɛne wo nante. Hwan na ɛnyɛ na ahohoahoa sɛ ɔne Vivian Jay bɛnante? Hmm, Oledi, hwan na ɛnyɛ na ahohoahoa sɛ ɔne wo bɛnante? Boledi nanteɛ wei deɛ daabi. Because wo koraa no, nipa hu me, ɔmo hu me different. Na mentumi hyia polisi ne kyɛ ne 50 ɔka yɛn sɛ, ah, masa, wo animonyam ne wo kɛse a woyɛ yi. Nso papa no no nim sɛ me sika yɛ 350 no mama ne 50. Aberewa, woammoa me. Woasa asɛe me akyerɛ m'aboafoɔ bi a ɛnam me so ma wohu wɔn nyinaa. Me menyɛ wo bɔne. Sɛ mayɛ wo bɔne a, fa ma nkraman na wɔmfa mmra. Mayɛ wo bɔne a, ka, ka kyerɛ nkraman na wɔmfa mmra. Baasa na Kwabena Boakye na makyɛ no sei na mayɛ no sei. Mempɛ sɛ wobɛkyɛ me sika. Afei ma menbobɔ sika a wode akyɛ me ɛ. Olady me ne wo starte adwuma no, ɔfaa ti brada no na ɔyɛ polisini na owuiɛ no, ne wake pin yɛbɛhyia wɔ Gills na ɔmaa Maya ma me ten million. Woma Maya Maya ɛɛ eh, eh, ma Boakye ten million nkɔfoɔ wɔ hɔ na ɔka ne nipa mu. Kwabena Boakye de wia ɔda ready nti no thousand ba deɛ ɔbɛgye ato yie. Me why me thousand boy. NDC adwuma no wanyɛ bi. Me manyɛ campaign. Wɔmfa ntadeɛ mma ma me, menyɛ ntadeɛ no mekyɛ. Wonim ntadeɛ na mekyɛ ɔbo ase. Meme NDC ntadeɛ plug ɔbo ase. NDC ɛdu tɛm yi na meyɛ atadeɛ plug because deɛ mede ba no na ɛsisi no. Hakiwala deɛ ɔne sogyafoɔ no ko election day no baako yɛ ade baa na shirt wɔ wɔ mu a long sleeve shirt no ɔnam de brɛ no. That day Sharaf Mahama was here. Tutuka Aboagye may his soul rest in peace deɛ na ɔpɔ ɔboase East MP no ne last rally bi a ɛyɛɛ mɛkyɛ ntadeɛ saa so mabɔ dam because ntadeɛ no tɛm biara no woma bi kura no masa so bi aka ho mete social media mako saa didi nkɔfoɔ atɛm saa sɛbesɛbe ɛdidi nkɔfoɔ atɛm ɛna gye bi obi de bɛbɛ bia na mekwabena boakye memenyɛ fake o ntimi ntimi nkɔkriti fake account how many times aka kyɛm sɛ mekriti fake account amanyɛ oledi how many times na aka kyɛm sɛ meme Create fake account nfa moa ma nyɛ because I I don't me me me create bi nfa nyɛ hwee nti na mede me ara no me channel no a kyɛ sɛ mede comedy gu so ma nka mehia afa ne afa no nyinaa na nka obiara bɛba abɛhwɛ na wasere na manya fans no ɛno na mesade yɛ politics ɛbɛsi nnɛ na te this uh, week wei franka mɔko hene issue me ne ne nua no Enoch yɛto bɔ no na megyina se ne yɛto ne yɛto ne yɛto nso brɔ Enoch medɔ nyame medi plug o wobɛlɛ akora mentumi ma ne hɔ because oba a wɔn hu as vivian second in command menyɛ second in command o medo nyame mesisi akora last boy kora menyɛ bi wɔ hɔ last boy ɛyɛ nisuo nisuo wokum wɔ aseɛ ɛna wo social media no deɛ wɔpɛ sɛ wosiesie social media na wokum wɔ aseɛ oladi i'm done with you wɔyɛ me nneɛma bebree me meka sɛ bɛgyimi me ho a i will go far let me break here mewie i will return back Ba mese mesrɛ na interview no a ɔkɔyɛɛyɛ no woka kyɛ nana baafoɔ mene camp o wowɔ camp na nipa no yɛyɛ sɛn adwoa is still there if adwoa is there elvis is there hwan biem ɛme ne yɛba green ɔno deɛ sɛ wo se director no waa na ɔyɛ wade nti womfrɛ no biem ɛna me nso acting no nso no ɛwɔ sɛ nkɔfoɔ didi wo reason sɛ ɛwɔ sɛ nkɔfoɔ didi anaa sɛ wo sɛ obi nso didi Na ɔyɛ deɛ obi nso woba bɛdidi no ɔfiri ne fie na ɔba bɛdidi wo deɛ no te sɛ nipa no ɔredidi four wo deɛ no ɛyɛ wo nana no ɔdidi zero because me menyɛ wo deɛ mmienu no bi menkɔ ɔmo nso hɔ this year yɛwɔ June yɛkɔ July menyɛ producer bi adwuma Kwabena Boakye brand like me a good actor like me ɔlɛde me bibie ne ɔno mama yɛ wobɛtumi awura bɛhye o bibie ne ɔno mama yɛ wobɛtumi awura bɛhye bɔnso gyina wae Bibie no ma me ma yɛ a wobɛtumi arɔbehye deɛ meyɛɛ bia wɔ channel no so wopɛ akɔdelete ɛnɛ nana baafo tumi twa behind the scene na ɔno apost ato ne channel na ɔnya 14k I started this thing in 2022 because na mepɛ sɛ me blog yɛ behind the scenes ne adeɛ you stop me ɛni ta ka kyɛ wɔboa bubuakye mɛma ɔbɛyi me sagye wo channel no mɛma ɔbɛyi me sagye wo channel no na sɛ me starte sɛ me rekɔde one minute one minute apost on Facebook Wakasa esi ase Facebook chant wo ba be upload nti me nyae. But you allowing nana ba fo mo so mo nyɛ. Kojo Sherjon fa video no a posti. Na nti sɛ me a me ne onam. Me ye bi a na restrict me. Na restrict me. You dey restrict me. Me dem didi anya wo. Nti oledi me amanfo hu me kwabena bɔ kyɛ me di wakyi ne nyinaa no. Na 1002 800 1004. thousand to eight hundred thousand four bosome biara nso na you are cashing out more than ten thousand dollars every month ka kyɛm sɛ meboa ɛkyena adwuma no a wobɛyɛ maa me no a wosi adwuma no mɛkɔ akɔ printe adwuma no statement nyinaa ba bɛto so mɛkɔ me youtube studio mewɔ statement no nyinaa hɔ mɛkɔ akɔ printe bɛto so sɛ time sei na na woyɛ woba a wotumi yɛ m'adwuma four thirty hiani kwabena boakye te sɛ me ɛnyɛ wo na wotua tea sika ma me na aka kyerɛ me sɛ bɔ four thirty a ɔsɛ osi nsasawa pon Na sɛ sɛbe sɛbe medi w'akyi wɔ adwuma mu, medi w'akyi wɔ politics mu, politics ba de na wɔama me. Wɔma me sɛ yi sɛ NDC nti. But you are enjoying. You dey enjoy with people. You dey introduce people. Me a medi w'akyi no, wofa nkɔfɔ, so nkɔfɔ sa de wɔn kɔ Lodina Mahama hɔ. Me wa sɔ me sa de wɔn akɔ amako hini wɔn mpo. Hmm? Sɛ doctor bae a wakɔ hɔ. Wokɔ hɔ na oblɔgɛs na ɛkɔɔɛ. Na me nte Kumase. You hate me so much. Wonhia me wɔ mo hwii mu. Ɔbɔ asibitas ma wo epa wo number. But ohyia wɔ bow show deɛ. Wose wɔ bow show na ama wo ho yera wo abɛka kyerɛ me. Nam se eh ɔde no agye show yi na wama me because adwuma no me na me feel sɛ me yɛ adwuma no. Ɔse na me ne wo nkasa. But da bia meyɛ saa ade na na ɔstɔpe me sɛ mengyae. Ɛyɛ asoɔden na na mede yɛ because by now ne yɛbɛkye me atom. Abewa, I'm not done. Me ɛkyɛn ɔka me post some things. Nneɛma no bi hɔ no ma medi akyire koraa na ɔn ɛmmoa ma nnwuma wu. I will go overboard. I will return back here. Mo mmoa ɛ. Ɛka me yɛbɛgye Facebook adidi nkɔfo atɛm saa with me me yɛ policies kwa satan na na yɛ me peak. Na wapagya me foforɔ. Nso na mede di am report report bɛ na na ɛma wɔ hɔ. Vivian ne Kwabena Boakye nkasa na deɛ ɔyɛ ne deɛ ɔyɛ politics na sei sei sei nti fine ti saa ba ne saa na sɛ politics na ayɛ yie a nti na me metwi Corolla yi bi anka mfata metwi Picanto bi anka mfata sɛbi sɛbi menya amanfoɔ vibes yi bi na mede twi boota Vivian me start busa boat since 2023 sɛ to boat ma me because na me show payment plan na ɛmoa me me show payment plan na ɛmoa me msi to boat ma me na mfɛntwi badamfo yi sɛ ma ɛsta me pɛka atwi mansrɛ wo ne ete wo ne ete mesrɛ mama kali wobɛyɛ adwuma maa me wobɛyɛ wobɛyɛ saa 2023 no ɛna wobɛyɛ yɛ woyɛ adwuma no basa na megye adwuma no megye adwuma no da meka kyerɛ wo woka dɛ sɛ wo ne kyerɛ me wo so wobɔ ate wobɛtumi atoa so ba memmom deɛ menyɛ dɛn mentwa biem na menim sɛ wobɔ ndwo so wontwa biem a fine me so meyɛ creative person Eight ate ase sɛ ɔbɛyɛ deɛ na wontwa biam gya menim deɛ mɛtumi ayɛ na meyɛ adwuma no you saw it sɛ na ɛyɛ successful anka ɔna nane me wontwa biam sɛn woanyɛ adwuma ama me biam 2024 na November na mebɛsu kyerɛ wo sɛ gurowa yɛba abɛdi buronya wama me lala su lala lala su lala chicken change saa ma me fea na nti no hwee nna hɔ buronya yi ma so bɛyɛ hye mɛkɔ boase Me maame wɔ hɔ. Me nuanom wɔ hɔ. Montie radio tena ase a yɛsusuiɛ a yɛdweneeɛ a na yɛhunu sɛ, mm, asɛm a aberanteɛ yi reka yi, sɛ Dɔkta Laiki, wote, kyɛ sɛ, nkurɔfoɔ a wɔn din baa mu soso. Asɛm a wɔka seesei a wɔde maa me Vivian Jail, Sista Vivian Jail abɛsi hɔnom yi a seesei wɔhoro ne sɛ ate yi, wokɔ comment section a nkurɔfoɔ ka bi ma no yi, Wogye di sɛ obi betumi abɛfa no sɛ boakye bra me sɛɛt so? Obi betumi agye no adi afa no saa anaa? Na nsɛm a wɔka fa Vivian Jay ho yi, nokorɛ bɛn na ɛwom? Adɛn nti na wo ne obi yɛ adwuma, nipa no ntua wo ka? Deɛ wo expect afiri nipa no, nipa no mfa mma, but still na wo se me ne nipa no bɛyɛ adwuma. Mehwɛ sɛ nipa no bɛtena, ayɛ sɛ bɛɛma a ɔyɛ dwamanfoɔ no, Oh me kunu ɔbɛsesa oh ɔbɛsesa ɔbɛsesa ɔbɛsesa ɔbɛsesa ɔbɛsesa na kyerɛ sɛ tim n'ani bɛba ne ho so na ɔde ade ani na ayɛ no na watumi atena ho anim sɛ ade no nyɛ awareɛ no nyɛ na boakye watumi atena awareɛ no ho ama no aduru sei Vivian gya bɛtumi afa boakye ne na yɛ adwuma wɔ aberɛ ɔntua ne kaa naa Asɛm wɔ Vivian Jill ti a ɔbɛgye ne sei nie. Montie radio so nie, mɛsrɛ wo sɛ wonya nsɔskraibeeyi a, ɛyɛ nsɛmdɛɛwa, nsɛm ɛkɔ otwi kɔ ɔbrɛ man nko ara na yɛde ba bɛsom mo all. Enti na wode wo nsa abɔ subscribe button no so na wamia bell notification no so de ato all. Sɛ ɛbɛyɛ a yɛde video bi abɛtom a wo ne first person a wo nsa bɛka. Na washare video yi, fa adwenkyerɛ no to comment section hɔ. Ɛmma wo werɛ mfi sɛ wobɛ like. Mo somfo, Nana Adwoa nie.